ekero omosubati yaika akore omwaka oyomo, abwate omwana ekeng'were kia emetenyi etato, agaakera inse, agatagana bono omonto mwara mwaragere mogoseka mobwate eraha bono ngasibia inki kiamoria gochia ase inki kiaria omonto. Egetabu eke bono ekero giatogete abanto bakerwa isiko buya iga iga etown yaito, bono omokane noyo atogete arikire malaria.
Mwanche morigereria Ogusi Voice, ne rituko rinde ngokoretera omogano korwa chinsemo chia Giensembe. Giensembe nigo egotoka ime ya Ichuni ward, Ichuni ward nigo egotoka ime ya Nyaribari Masaba, ecounty ya Kisii. Aiga, ninde nomogano ngokoretera bwa omogaka oyomo Oyio obwate depression, suffering from depression, you know depression is killing a lot of people in our society, bono buna togokwana iga. Mongo noyo iga nigo akongera ase omogana oye obwate amang'ana amange sana, nigo arenge omoagachi emistiri mm ogateneneire abaagachi bande naende agontebia ng'a ofundishire mpaka abanto bande oboagachi amatuko amange. Ase emiaka eye yaye arenge omoagachi omonene nigo akanyorire chibesa chinyinge, gwanchera narenge obogima bwaye mbuya bwarenge. Lakini agachaka koanda amo namarwaire, abana baye bakorwara, omong'ina oye akorwara, kagochia kobwati mono akanyora ng'a ebinto ebi biabaire too much, mpaka nonye nere agachaka gochanganyikiwa. Agakorera kobutwa emeremo yaye, obo oboministri agasinywa gokora, amarwaire bieka omonyene agachaka gotwara, to a point akairana ase enka yaye. Gakoirana enka yaye, amarwaire aye iga akaba amange zaidi. Akaoonia amarimo aye onsi pi mpaka bono iga asinde ne compound yaye, akaba nyomba kaye na okora egega noboremu bwaye oboke. Ah, nigo akong'eresa ng'a goikera mpaka mokaye bieka, aka akaba buna amwanga, akorara eroom yaye na omokungu nere orare eroom yaye ase eng'encho ya advisers babenge abange mpaka bataete omokungu agende. Mokungu ogaika akarwara engaki eyemo, akogwa, egetabu kegacha kegatoka. Ase iga erieta ri'Omokayaa ririkire ng'a ngokware malaria, eke agoteba ng'a negetabu ki'abarogi, obeire gagosumbuliwa nabarogi, agoteba ng'a nachie gokora egasi ase gete akobwatia gochia ororo. Bono tari gokora emeremo, abana baye bagosarigwa eschool fees, abande bakorwara, noo are iga iga bono are depressed, actually he is saying he is totally depressed.

Eh, karibu sana. Ah, inche ase amarieta ange orokwa Saplon Masoka nkagere Ichuni Ward Mosikisa Yenzende inche nebundie amatuko amange Ah, tai sukuru nachete igo my father nigo arenge omorebi mono zaidi Tatosometie. Bono nkarora inche kinde omomura omonene tiga mbwatie abagaaka baria barenge chibundi bare koagacha emisheni eye junior. Bado nkanyora ng'a tindi korora bobundi buya, nkabwatia abande barenge koagacha enyagitari ekorokwa kablong'e. Bono iga noo nchiete kobera ebundi. Bono ekero naba ebundi. Emiaka ki? Emiaka eye nabo nkoeba eyere nineteen eighties. Okay.
Eighty.
Ekiagera amatemu nkorete seventy eight from amasege primary, bono ekero nanyoha namanyire obogundi nkaansa kominyoka nkonye abana abamito okonyora mbare agenda ande onsi, abana aba nkabaminyokia ake ake nkanyora tingonyara inche bweka, omoiso nkabareta ase obogundi. Ekero tochia gokonya abaito onye nintwe togochia gotwara abanto kanye ntoranyuoma ngaki eyio. Bono inche natangete konyuoma because ninche omonene rende, egere omosubati oyo yansire nari ndakonye abana aba. ekero omosubati oyo yaika akore omwaka oyomo, abwate omwana ekeng'were kiemitinyi etato, agakera inse. Agatagana, bono omonto mwara mwaragere mogoseka mobwate eraha bono ngasinywa engaki amoria gochia ase engaki aria omonto. Bono inche rende nkabogoria na egurubaro, ekiagera engaki eyio chipigipigi nchiarenge, nabo morabeke omonto koba kwega kogenda, lakini bono obuya inche nasoerete egurubaro because of obuya obwagacha. Nkabeka igoro buna egotong imanyete ng'a omonto oyo tari moyo. Ng'ikinya nkoikinya gitari keroka ngatebia oyo ntokomokonya, ngochia koria chigari chikoenda Kisii nchiyo erio mbotuko, nkanyora bono chibasi echirochire igoro, omosemi oyomo omoaka agantebia ng'a yaya enyagitari nere nchirochire igoro ase chigari echi gochia mobeka oo rioka, Nkamobeka ororo, nkamoira Kaburonge omosubati akarwarigwa, but tabwena, ngaaka akabera omotienyi ngaakana chibesa elfu mia nne na themanini, akarwoa. Mia nne na themanini echi, iga ngaki eyio na egasi okora mpaka chibesa echi kwabwate ching'iti gose. Oyo nabwate chibesa chinyinge sana, engaki eye bono y'obobundi bwane. Naende agacha akarwara eria kabere, nari nachete koonia oboremo, bono ekero chiang'ereire chibesa chi'obobundi. But bono eround eri entang'ani, ekero naakanete nabwate chibesa chiane mpaka echi'abasani mbasoete ime. Kamorusia nyagitari ekero osinyire korwarigwa, acha korigererigwa rende pa enchera ende ng'a ao bono ekiagera omonto oroche ore nyagitari, Okay. abanyagitari basangaye bono babwatete iga, omonto na ebiuni agokora gochia aria oo chintacho, abairi bakamoira abairi bane bono. Anyway, bono ase bamoirete ende akarwarigwa, Totebe nekegusii nari nachete komanya ng'a omonto oyo nere noborogi. Igo nyagetari agasinya, lakini Eh. akairwa gochia korwa arenge ekegusii akabwena. Ee, bono oroche naye akanera eumi yaye ne tamadini. Omonto airwe moino aya a- abanto batumire chibesa chitari ekero nonye totagosandia omonto abwene. Bono nonye nare komorigia engaki eye, onye ndi nare komomanya ng'a nare komanya oborwaire obo rende omonto oyo naira nonye ase engaki eromi amo inche. Nkonye chinde, lakini rende bono inche konye tindamanya amang'ana aye chinche echio ndagende inche bono omosae narenge rende engaki eyio. Bono ekero nacha komanya ng'a nabo ere igo, still bado nonye nkogenda obogundi, oborwaire obore bwane, nkotiga omonto kare egesero, karendire na abamwabo abaiseke bamwabo, gose omonto onde bwensi oyio ndanyore. Nagenda nachia koratera chigasi chiane, Bono ekero naachaka koratera chigasi chiane because of y'oborwaire bw'omokungu, abanto ababundi aba ngotiga oo bagaancha gosareria chigasi, baabeka eki bakobeka, nabo omonto arakoroke gose na omoibi, ekiago omanyete ekero omonto atakireeee kobeka eki akobeka, bagoikaransa eparty bagamba egento kerabwenere ase ore. Bono ngacha nganyora ng'a nonya na abanto bariaaaa nagakoreire egasi eee. Chitachiri chiane chiachakire koirana bake. Bono ekero narora ng'a kai, nobobundi na, mbwate oborwaire obo, na obobundi na bono buna nasoirwe, no nkairana bake, konya depression eye mbwate terasoa, mbuya nare nabwate na strong narenge. But ng'a nkona koena korangera buna narenge ne prepare na abaofisa aba abande ba ba abanto bare iga abwo na abanto bare gocha ne chigari chiarobera igaa, kera omonto nkomanya rituko nkaenda bwoye. Bono nabo bari gocha bateba ng'a yaya rende onye kwarwarire e- repair ere iga togotokorera, inchwo mpimire ebirori nabo okonyara. Bono inga nagokora iga ase okorosia endagera oyo aria ere. Bono a- arwara namoira hema gose ka- kaburangi gose kabwate yaani enyagitari nere ekorokia teanueti. Na erio nobori monka oo nimaye komorusia oo. Imagine abana nimbwate, abana aba ba ekero kende bacha baa na bagenda bono ase oboiri, ekiagera omwana naree ekero ng'ina arwarete omomura omonene, abwate emetienyi etato tagongeti in fact, omwana oyo tagongeti. Naende kumbe ekero omwana akogonga amabere ang'ina nigo akoba strong, eh tari yari weak lakini rende onye mbono aranyekoria ebinto bi bira. Bono anyway, omosubati oyooo nare maire mpaka oboremo oroche bwaerire, manto abwo mbana gontiga, Nonye nekero ngoaka esimi gocha ere etime nakwanire, buna nakoora iga, oyo maye bwefaa agoansa gotengechigwa goistaria naende nastuke ng'a kai, naende iga aragwestaireria. Lakini naende pae nao, konyee egetabu giatokire bono abwo nki mb okorege enkoro ninchiachete ekarege Yeso kidogo. Bono nabwate oboremu ake ng'a mba- mbaregesete igo lakini bado mba yaani ng'a oborwaire mboro nabo ararware nonye na etaoni arine ebinto bigocha ka bono, antebie narwara. Bono anyway omosubati oyio goikera iga ekero egetabu giatogete, egetabu eke bono ekero giatogete abanto bakerusia ikobi igaa iga etaoni yaito, bono omokane noyo atogete arikire malaria.
Yaani Bono. Israeli ekore ng'aki? emoite Mhm. bono korwa abwo nari nachete komanya ng'a kumbe obo noborogi bwa riire amaremo aya naerire iga Mm. bono korwa abwo gocha gocha nkanyora ng'a egento kerankonye na amasabo Mm. mpaka naba nomosasiro otiyo oikire omonto otaraika aa na omoisiramu nere ntamanyeti ng'aki akare gosaba Mm. bono amasabo aya ya abanto abange amange amange ankonyire Mpaka goikera iga buna nde iga. Bono ekero nachete gokwanera etimu inki mogonchandera, tinkwaneti invite monto rieta, inki mogonchandera nteni ki yaino mbwate motagontebia mbaakane. Abanto batagete kondwania ne chindugu chiane bake tai bonsi, abande nabaya. Lakini rende nabatebetie yaya onye momaete obuya bw'egetabu keria giatokerete, bono nabo morantebie ekiagera Nigo nakwanete because of nimbwate evidence ng'a ki, mokane narikire malaria moite ase egetabu ime, inki rende nkoborigwa taiga aria nkabwate para chigokonya abanto, tai nyomba ya igena nkagachete, na enyomba ya emete emenyete, na ekondo ngokora tindikiri gasi ya serikali, nabo eratoke gose tetoka, lakini because of egasi yane yarenge genuine ere engiya, igo nare konyora abanto baroberete sikonyuma bono aiga, ne chigari, kera omonto atagete mwaka ere esabu y'amatabu ere anya koreta, na abana nairete, bono iga abande onye mpaka ebatigire nabo bagendererete chigasi, naende nabo bansigete abana abwo baria nabarogeti chigasi. Bono inche ekero nacha konyora ng'a bono ndoche na abanto, ngansa korwarera abwo. Esese nchare nkoa nanyumaete ng'a nerangi naagete ekero omonyagitari akona kombori nkonyure amaru, mokani yaya bwaya esese eye neya ki? Ngasi ki ogokora nkamoeresa, nkwakore chirangi? Ee okay aya stop akandikera. Aria nkaneti bono tobasakorie nyama torie ebinto amandasi ama amagena amakarange chinyama etu rende ebinto ankaneti na ebinge bono nkoria enderema yoka na emboga. Ase korigereria iga emboga eye eye nsimegete because of ye ogokani bwa enyama, bono anyway igo mbandegete esauri ng'a tindi koria ebinto biria nare koria hoteli echi chinene, na inche nkoikaransa ase na abakubwa baria nare gokorera emeremo. Naende bare goteba saba keria otagete, because egasi ere engiya, naende buna nkoimoka iga kera omonto iga are goteba ng'aki esukari yane eye gokogenda ka, ekiagera nare koarekisa na ing'iche bwane gokonya na inche abande. So mpaka bono iga buna ng'igete iga anyway Nyasae onkonyete na abarandi baria bagonsabera ekero neresire. Ba, nko, mbare abe chiretio, ekero namoigure angosabera arenge omoakera esimi ekiagera nkorware chinamba. Baecha bansabera, naende mbari kombori kende in fact, ekiagera ekero nkweresa iga omonto aga akorera akorera bakoteba inche nonye na efiato ng'a tintageti. Bono enka eye yago e compound eye buna ere iga, Ee. obwo nabwo oboremo bokobwate. Ekompound eye nero mbwate iga, igari gotiga igari 20 gochia aya 50. Ee. 20 by 50.
Yeah. Lakini oboremo bwabo bwensi pi bwarenge? Oboremo bwane bwarenge chieka isato. Chieka isato? Yeah. Bwensi pi koonire?
Bwensi pi naonire.
Otigarete 20 by 50? Ntigarete 20 by 50.
Yeah. Ng'a nore eyio nkogenda yarenge, lakini ng'a bono egatigara ng'a ki, ng'a inche nkoba. Bono ngasoa ase abasani ime nkorira ng'a hapana bono nkonye aa. Eri bono omoisoki na omwana Rema, Rema ore masino, akorere ase ekeire enyomba, Rema oyo ning'o? Rema na omwana one nyaroka. Bono ekero ngochia komoga amaga moino amo ndoteyo mochango, tingosaba ekiagera bono amaete bwanisia abanto babeire epati, Teri rahisi orabajoini oche obatebi ng'a nkonye omochango. Inki abanto bagokwangera? Abanto nabamino, inki bagogoa isoliteri? Egasi nare kobaira ekiagera natigete because of ntware koigwana nabwo. Nare korigia Igo yaani abanto. bakombi ng'a ekero kwabwate, Ee. ekwaba isoreteti. Ee nachete gokora komo- komonyora ng'a ntori koigwana nabwo. Mbabwate chirasi ya obobundi ng'a bono ngochiani kobera ore pengine omonto oyotenengire. Bono bagara asari obobundi ba- e- e- na ebitina yaani egere egasi eyio ekwe. Ase oborimo chieka iso tobwate oborimo 20 by 50 bono. Yeah. Na obo 20 by 50 ogoteba nkoenda Bugarenge. Onye Eh, otaroche. onye ntaroche ng'a bono iga Mm. ah, iga ng'ai nkoba imagine bono na omwana okorera korwa aria ng'ina tamenyeti akamete Nakuru nere ntoigwanaine nto tindi goaka simu togende amayo nero nero omanyete orenge omorwaire mono kombua Mokao. yeah bono Aha. eh, because eh, nere gose depression abwate ntori kogenda amo Agochama na inche nachama bono, inche nabo ndakire ekero arachamire, ekiagera bono nse kwoka, bono inche naende nkororokana omobe, namotigera geka kiang'e ng'a yaya, ogenderera bwoka iga naende oche konyora ng'a nere okoo ogosete okira. So iga acha korwa Nakuru, esauri momura omwabo nakwete agachinde korwa Nakuru, abanto bakamoboria inki ogokora Nakuru. Mwaka oo ngusii akare, lasima otoke aba ogende gusii. Abwo nario arwete oo, nonya na egento tei nkeria abogoreti tikorwota tiga chianga ebinto ogatigete oo, eeh.
Igo nigiki egetambe imwe aratiganete na mokaye oo? Eeh bono narwete aa nere because of yoo kofia, Okay. eeh narwete aa nere abakoyone rende baga tenchi moberere onye nkaye asinyire. Bono kumbe abakoyone aba nabarabwo abande mbaro. batantakerete amaya ekero rende okorigereria. Bono nkarora yaya, obuya abana aba tinkobarusia aane esukuru bare. Bono oyo kobare na ng'ina aa, inche tiga ng'irane eka, ndigi means abana aba basome kwansa. Basoma nakorwa, Rehema agaetete korwaa Nakuru. Rehema na omwana obo omonene?
Eeh nya enyaroka, abamura barabwo naigete gokorana nabwo. Eeh because baigete form four nkanyora tinkobanyara kobaira chicollege. Ase because of ng'ina are omorwaire serious. Mpaka bono abana ababwate chimbaa mbatageti gocha Abwo nabamura babo.
ee, mpaka nonye moroche taiya Kubatera taiyo.
ase nkobaatera taiyo. Mm. Ng'ina oyo namburukaneti nabaanto aba bono bagerire emokonyete baka abana Mm. akorwania abanto ng'a chibesa karwa amo ebesa chiane tinchirochi. Oyio mokao.
Ee, Akorwania abanto aba iga obwate obore obonereti oborimo bakoete chibesa okabakonyera. ee, Atete abaseri korwa ase. atagete abaseri korwa oo. Mm. Bono. Yunivasiti nkarangeria omwana oye omonene korwa Eldoret, tabwati kebarua na omwalimu are, tabwati kebarua nigo agokonya rende chisukuru. Omwana oyio agacha akanyora omosubati oyo andeterete abagaka b'ekenyoro aba bakogamba igoro y'oboremo, ng'ai kwairete chibese, infact magnet korwa o study baki, nabo omonto okoinyora tokoinyora esiringi yagwete. Oyo oyo otebe ng'a eye nchaguete gochia, na eye ekau gochia, tikosaobia oborwaire boria omanyete egento kware gotaka nogokonya, ogochi kogosimia korwa embe goika okonye. Bono ebahati engiya okonyora kwarenge omonto natigareti balance mbare obo are goakana installment, batabwati ng'a bono timbwati besa ngokonya enke enke, gochia abwo nabwo bankonyete. Baria bare kong'a chire kasi echiare gosira bosa. Omwana oyooo orema. ah, gosoma ore gosoma maseno gwateba Eh. kwa ngeresa ng'a nonye esukuru gwatamete agatiga ebinto nyomba ase eng'encho ya rent Ya, natamete korwao, ekiagera oyo iga angete komoa ebinto, bono omwana agasinywa koganya ebinto, nere bweka ore abande bachireka. Aritoroka, Bono agatigerania ebinto. Erenti eyio yarenge ere engae? Eyarenge eh, 22 iga konya chiatigaire, bare goakana ase emesito engima. Bono konya chiatigaire 22, bono omwana oyio agakana tu orobo akonya goakana omonto rigo ase nachia koiya ebinto ebi biaye, ah, echitigarete ten. But naye ekero agenda Nairobi achia gokora egasi, nere oroche orwarire taigeti gokoora omotienyi two weeks akorete. Egasi ye chibesa chinyinge sana ero, nainche konya nagokire ng'a bono omwana ngonkonya are. Bono Bono omonyene nagake esimi okodae chibesa. Namoakerete chisimi, ekero akonya komoa echi agacha aga- agapoa agakira, akarora ng'a oyu motumia namosumbua. Nainche bono nachete ngasieka esimi ekiagera tinkonyara kogamba nere nigo estyle eye emenyete iga. Yeah. Lakini ndoche mbuya obegete esuti buya kabisa korana na omonto kwa kwanchete obosafi. Eh, no nabo nanchete obosabi gwetani iga ekero narenge koratira chigasi chiane Mm. me noe bono ekero gwante ingocha ore that is why okware konyora na amachanchaboka aye nebari memenyete aa Mm. bono ka abageni bagocha Goika naye bwekorerani obeke nonya ne T-shirt endabu. Yes.
So
ase naikeire iga, nabo ndoche ng'a iga tindochi motuna magega, because konyora oboremo na abana bare korikwa inyore oboremo, ekero mbakoba igo mbagora. Number two. Inche nimbwenerete koba ase mbwenerete koba comfortable, sinkori chindagera chiria chitakeire chiria chiangire naganetigwe na abanyagitari nchitige. Igo bono tobwati ndagera so far. Bono iga buna togokwana, endagera teiyo. Igo omenyete buna omosacha naende ngotebi Nyasae ng'a nong'ete omoyo ee, maroba ngoika ere. Oyo okogenda echiiro, infact omong'ina oyo one egento nko nkomwanchera onde emereire, otemire koremera rigera omanyete abwo onye abasubati bande are gotama. Lakini echiiro oyo nagendete nkaamba na omwana onde ororo, akamorikera egati embarire taigwa tari gochoka, ekero namoire asete omo omogano oyo. Bono nonye na ekero achiete nakuru gachete aa naende aba abanto bare emesa eria yaye bakoimoka basuka kando. Ago agotigererigwa nomokubi, so riria nainche nachete inka mogambo ekagera agasikwa oo agokora ebiasara ebi aye. Bono biasara mbiya ebiarenge back akaonire ebitunguo buya sana. Abanto bachia korora ng'a onyore chibesa kera omonto kera omonto kera omonto roche bono onye omonto okoonire ebiase insa oyomo, abanto bacha obosemi fifty Bono emarket eye yasarikire. But bono egiakogera abanto bakogokwa isolate bagwe isolate bakamoka aye why you? Ekenyoro ekio abanto bande mbare bakoba isolated buna aye. Ah, tinkomanya ekiara kera omonto buna akamete mwaye, ninche naroche enchera ngochandwa namarwaire ekero nanyora egento bono giachete kobea nkaba noiti na egetabu keria. Endugu yane moyo omokoti kwarora gosiba are, nere iga aria iga aka nigo omosigari are, tokanya tokonyara kogamba kina ekero abasigari omanyete rende omanyete nabo bamanyete igoro y'ebina. Namenya nere bosongo emitinyi etato, akabuena egetabu nere kiaye ngiatogete. Rieta nere nero nao rieta. arikire ime. Nimbwate depression Inki gekogera omanye buna nobwate depression? egento gekorera imanye igo ngostuka yaani yaikeire ase nko omo ndabasuke buna ebarimo bono ng'aki ndakebeke bono aa yaani tindi gotaka eriogi buna bono abana bara abakwo iga iga b'esukuru ekero baa bara abange tindi gotaka riogi erio. Naende abande bagacha bakanyora ebenefit y'abanto aba na around iga, ekaba ng'a na eng'encho y'oko na kongosa. Yogostuka.
Eeh, onde nabo arakure, onde nabo arabwate bwaa yaani gose ata atarieti kende gekomoteria. Bono anyway inche nairaneria Omonene ng'a Nyasae aye gwantongete, ebi ebi ngoko ngokorerwa gose ngosimekerwa. Nabarabwo aba abangate nabarabwo nabo abare Africa, nabarabwo ngoikwa nasima onye na chibando gwasimeka, naye aganya mambia. Bono anyway esing'ikerete iga, igo ndanyore obokima agasiraiti engaki, mosuku nabo boratoke naende ebahati buna ng'aki mongi nachiete chiro, ebahati botoke ewiki engima. Omotongi boria arenge amanyete mbuya okororokana na okororokana onde nabo ogokora emeremo ngiya ekogera aye tokora egasi ogodependaa na omokungu. No bono ekero na ekero egento kiaete ngatiga egasi ere nanyorete nachakire gokorwa ebitiso bia egasi eye. Gasi teiyo ng'a orakore goetania obogachi. no bono nare konyora asee nkoba egasi egasi ndakore ndoche na ey'ebiasara, aitabie chingoko ngore chingoko chinyinge, nasangererie amagena, eyio nabo ndabase konyo- konyara. Ninyore ase mia mbiri rituko, eyio ni pesa eeh. Ekiagera ngoteba bare ng'a orosie emia rituko eyio nebesa. Igo omonto aise kogwa empower onyore chingoko nabo okorosia egesumu orosie chingoko oonie amagena.
Chingoko eire nigo orachakire? Nyore chingoko twenty nabo ere final. Chingoko twenty ne ebudget ye chibesa eire ng'a? Chingoko twenty. Rero yachiire mia saba engoko ya kabere mia tano, rero engoko ere mia saba ey'amagena. Baka nonya elifu tingomanya ase baikire abande. Chiria chi'amagena, ekiagera bono nabo oragore echinde chita chikoretwe faita, omonto tachimanya ase chichia chi'amagena, agore chirochio chioka. Rirorio nakonyekire, nabo nkona kogaraine ebirengererio.
Nabo ochake eproject ye chingoko. Yeah.
Mm. Lakini bono okorora kwane gwe proj- eh, project eye kiara bako agache ekisumu yaani obeke chi- amasingira amaya ase chingoka echi chikoba Mm. ebesa eye nabo ekomati koba ng'a 50,000 Igo omonto akoe budget ya 50,000 nabo ogochaka eproject yago ya chingoko yeah ah, kabisa ogenderere na obogima bwao. eh Ma- i- o- how- how sure are you ng'a bono chibesa echi iga na eproject eye ekogokora aro abanto aba mbagokobwatia naende? Bono obwo bono nabwo obomorero nakwamborire, and that- that's why motarochi nonye na engoko igaa, eng'ombe nkoegwa narenge eya sixty thousand, yagora emerianyi etato egokamwa, yakera nse. Naende nateba mosacha tingokwa bosa igo, naende eyende, bono oro nko tiga ndete entegu, Endeu rende bono ekiarenge onye yabete enoru mono, tiga ndete endegu ake engo ndore, nabo erakore emeti eye nyisita nero inse. Bono ngachia korigia nkarora hapana, tiga mbeke chingoko, chingoko chikamanya gokwa chionsi pi, timaeti ng'a bagoteba ng'a nechumbi chikare koyauchia tindamanya, korwa agwo omoyo ogakwa. Iga onye mbamwago gwantebia ng'a omenyete erumu yago nomokungu bw'erumu yaye. Eyi emenyete erumu yane esaidi eye, nere akamenya eyi.
Ase ki? Because nere ntari gotaka edisagn, torochie because of eyi orwaire oo bono inche ndwarete, ere bono nindware ndagase komooroka ng'a nare at normal because ngosoka are, oseka nabaanto. Inche bono bondo iga buna nde iga, bono ogochi gocha ogocha na eriogi bono nkonyora nabo nkobeka omorango igaa na. Nagenda nakira ang'e, tindi goaka monto aro, buna achete aye nabo amenyete buya ase naye komoira ekiagera omonwe bwoka ngote konya iga, omanye nagechigwe. Bono nabo ndabeke eretio amatera, nonya ne eretio echibwate amatera, ekero onye igwete akwoga, yagoeteria egetera nkere abang'ina bagotera ekenyerere, gose nekero agosibia chibakuri, bono eki nekio enchandete, tokomokania ki. Yaani enga nere nkorera are bono ng'aki inche andegete enini, yaani are koba gose nenyaroka bono iga are kong'anya korwa ase aya. Lakini bono tinkonyara komwebera rikiaro nere narwarete serious, nento kia komwa komwatia na omotwe sana engaki eyio. Bono nabo okonyora omonto aremire ebirengererio gete kulingana Okay, na bono buna omosacha noganetie okonye mokago, noganetie oprotect mokago, buna agenderete gosoka nere gochia kwerigeria naye notakeire obe Omonto oko provide naende boigo okomo protect Yeah. Ah, inki toragokonye so far bono iga obe omosacha oyo o- oganeire go protect your wife naboigo okomokonya Bono ntware endagera totebe ase ne chiguni isato eh, tatonda bono emiya yaye nere akorosia ya onye maintain Na inche ntware chingoko chiria toche endagera nero, chibesa chiria nchimenteini, bono gochakera agwo chimoino, nabo ntasaba omonto sa but equestion nere kwambori, nabo ndabeke chingoko echi, naende pato nchinkonya. Bono iga nabo ndarigia estyle yokorema emegondo. Nokondisia. Eeh emegondo. Erio ekwama tari eyagusia iga, Yea. Ah, gento nkio kiragere omenye bwogo iga comfortable? Egento keragere menye bwogo na because toroche abanto bagachire iga, chingaki echi neba abanto nabaye bono iga ense yarabire, ekero nkwerengereria omorwaria bono neba na omonto okarogwa omobe. Bono ense yarabire, chingoko echi mbeke igwa aya, buna ekwarora erio ere erio bono omonto oborete aria, ere isiko nyuma aria. Na inche emente yane eye iga, Nabo ogotuga. bono nabo ngotuga chingoko, because nonya onde esichire, nechenge ndagore nchie. Bono iga nainche nabo ngotuka mbwate akabese, ake chingoko at least Ngochie ngochie ore kanisa? Ekanisa nkogenda ande, but nao ni ntatake kobekera ekanisa obobe. Inke chiri bosa igo, yaani nkogenda riria ntagete, naende gose nyigwe abasani bane mpaka akare gocha nkorora bagocha oo, ama iga akoning'aka anga narore abasani aba. Inki egekogera kwagachete gochia ekanisa? because ya amarwaire abanto gete mbare batogete oboke bono nkarora ng'a hapana, bono eki nakio kiagerete so, Batogete, Lakini rende- batogete, eeh ase egetabu ekio. bare. Bare abakubwa, bare ebiongozi biarenge ase egetabu eke, bagotoka ekanisa. Nabo etabu eye yane bono mbari mbari rende. Okay, mwanche morigereria depression, omonto obwate depression you can just know. Depression nabo okonyora ng'a kwabwate obogima gete. Wansa obogima boria bono botaiyo you can come to depression ase eng'encho y'ebinto kwagakorire bono iga tori kobikora and depression has led to killing of very many people. Zabulon iga iga obeire open as a man, omosacha gocha koeresa ng'a obogima bwaye ase boikire he is suffering from depression and stress tari gento kere rahisi so am appealing ase omonto okorigereria. Nabo kombia ebinto binde, torore ng'aki inchera ki at least torakonye Zabuloni ase enchera eyemo, tomoire erehab, tomochakerie obogima obo iga agaproject aka iga, tomoe advice, tomosabere because ebinto nebinge. Bono you can just advise me Or you can just advise Zabuloni ase enchera eyemo gose eyende. Bono inche ngokora nde omogano oye korwa iga inche ng'ende, ah, but ningani morigereria one agokonya ase enchera oranyare gokonya. Notake koirwa nyagitari rihabu ase orarabe ere ake igo orarigererigwa kabisa ochunguzwe kabisa iga. Stress yago irana inse na ebirengererio biago birana inse omanye gocha koirana bwogo igaa. Yea yea nonya na abanyagitari abange bantebetie ndore omonyagitari bwa esaikoro, psychology bono oyo? Egento nkere riaito eri nerikong'u ake. Psychologist. Yea, bono because of money. Oroche omwana oria konye nkonya gochandekera Musa onde arwete aa, bono nere konye narenge riri ng'a ngocha are kong'assist bono nere orwarire, nere totageti kogenda abwo bono, otari batiga nkire nkaa bono ndengere na inche nki ngokora. Yaani mpaka omwana ogo okwalifayire orangirigwe egasi totageti kogenda ase eng'encho obwate ng'a gakogenda egasi ngokware. Eeh. Igo nabo okondeee therapy. Yeah. Ee, ndwarigwe represent ogwarigwe imbe imbe chinguru. ng'ai oratige moka oo Eh, taratake go- gochoo siri bado inche ntwete inde mokane. Inche tinkwariba gokwanire camera eye ase omorigereria okorigeretie appeal gose oko- ogosaba kwao ngoro gochia ase are togokora korwa ase ekenyoro eke.
Ogosaba kwane igo nare gosaba ambwene ekiagera nanya konywa amariogo aya nare kogora amakaera. Bono natigara nkogora amariogo aye chituka chipanado, bono mono mono mara moja nere omenyerete. Bono nare kobuena, ekiagera nkwegosa chingaki chinyinge, ekero nanyure nonye na entetera igo nkoyienda, ekiagera teyio ere ekombwenia. But igo nkonywa, bikosabu omotwe okende, omotwe noro mbwate rioka throughout. Eriogi tintageti bono egento nare konyora mbwene ara abwo nsapotigwe estyle ye chingoki echi ekiara omobere one tokwagacha bono, ase naika ere emiaka yane tokwagacha, chingoki echi nabo chiare gonkonya at least nyone echenge ngochia bas korwa agwo bono isoke.
Sample ntiga tokore Nyasae ng'a ogokonya nabo igo nimanyete ng'a omonto nanyare gokonya ase enchera emo gose eyende. Yeah. Mwancha omorikeri tiga tokore koruga iga korwa ase ekenyoro ekiya egensembe kegotoka ime ya Ichuni ward, Nyaribari Masaba Constituency ime ecounty ya Kisii. Zabuloni oyo nabo okomokonya ase enchera ende yonsi oratake erio obogima bwaye bobe boronge. Depression is real and depression kills.